Yɛwɔ hanom a, megyina ha wɔ me maame din mu ne me fada din mu. Sɛ me maame a ne din de Veronica Casely Hayford a ne kunu din de Solomon Benson. Wɔwɔ foundation a edin no yɛ Heavenly Gift of Joy Foundation. Wɔhu video yi a yɛhuu yɛn nana baako na nkwadaa mmienu a wɔte ayɛ akɛseɛ akɛseɛ na wɔhu yɛn na ɛka wɔn akoma na wɔse yɛmmɛ presente saa sika wei. Na yɛ nso, kakra a yɛbɛtumi a yɛde aboa eh, yɛn nuanom anaasɛ yɛn maame nom no, yɛmfa mbrɛ fa eh, Samaritanfoɔ. Prince of Peace.
Prince of Peace Samaritanfoɔ na wɔn nso wɔn bɛyɛ dɛn? Ɔno nso kakra a wɔbɛtumi de aboa ɛno no. Oh, okay.

anuanom ne adɔfoɔ prince of peace samaritan foundation yɛn platform yi so na wohwɛ na ɛnɛ sɛ wohu mi a na ɛyɛ yɛn office ɛna yɛyɛ this video afi na ɛnɛ yɛwɔ hanom si yɛnya ɔhɔhoɔ bi wɔ hanom si a Um, ne ba a ɔbaeɛ nyinaa ne sɛ ɛnkyɛɛ na muhu yɛn wɔ Cape Coast sɛ yɛn nkɔlaa bi a wɔn ti ayɛ akɛseɛ akɛseɛ nyankopɔn afa yɛn so ne adɔfoɔ bi so de wɔn akɔ hospital ɛna yɛn maame aberewa no ɔno nso ne nana abayewa a ɔno nso na n'ani ehu adeɛ ɛne abɛ abɛmu aketewa a wɔnya bosome mmiɛnsa a ɔno nso ne kɔn ahoɔ no Yɛ dɔfoɔ bi a ɔwɔ UK abrokyiman mu ohuu ɔmo asɛm no aka nakoma ɔse saa enipa nnan no ɔpɛ sɛ ɔmfa ɛɛm sika ɛmmra ɛmmɛ sɔpɔte ɔmo ayaresa no na yɛntumi nhwɛ ɔmo na ɔmo nyinaa ɔmo ho ɛntɔm deɛ ɛbɛka ne sɛ Nyankopɔn nhyira no na wohwɛ ha ne ba yɛ maame no ne ba nimpɔn ɛna egyina ha nom sei no yɛbɛpɛ sɛ ɔno ankasa ɔbɛma yɛbɛma no akwaaba na yɛbusa no baabi a ofiri a ɔɔba Ɛne ne mission ɛwɔ ha nom sei na yahwɛ deɛ Onyankopɔn ɛbɛyɛ. Nyame nhyira wo. Me nua apom te sɛn? Nyame adom oo. Yɛda Nyankopɔn ase. Ɛm sɛ ɛnɛ deɛ eh, yɛwɔ ha na wabɛ pie ha nom sei na wabɛ pie ha nso no the way a wo ne yɛbɔ nkɔmmɔ sɛnea ɛbɛyɛ na yɛadɔfoɔ a yɛne ɔmo ɛwɔ yɛ platform yi so ɔmo bɛhu deɛ nti a wɔ ha nti mɛpɛ sɛ Wobɛbɔ baabi a wofi ba ne wo din ne wo maame din ne deɛ nti a wowɔ hanom sei. First of all, mɛda adɔfoɔ nyinaa ase. Na yɛwɔ hanom a, megyina ha wɔ me maame din mu ne me fada din mu. Sɛ me maame a, ne din de Veronica Casely Hayford a ne kunu din de Solomon Benson, Mister Solomon Benson. Ɛɛ, wɔn video yi. A yɛhuu yɛn nana baako na nkwadaa mmienu a wɔn ti ayɛ akɛseɛ akɛseɛ na wɔn hu yɛn na ɛka wɔn akoma. Wɔn nso wɔn wɔn wɔ foundation a edin no yɛ Heavenly Gift of Joy Foundation. Wɔn hu yɛn no wɔn nso wɔn yɛ bi nneɛma a yɛyɛ no biara na ɛyɛ me sɛ Samaritanfoɔ nso ɛyɛ nti ehu yɛn no ɛka n'akoma ɛna ɔsɛ yɛn bɛ presente saa sika wei. Na yɛ nso, kakra a yɛbɛtumi a yɛde aboa eh, yɛn nuanom anaasɛ yɛn maame nom no, yɛmfa mbrɛ fa eh, Samaritanfoɔ. Prince of Peace.
Prince of Peace Samaritanfoɔ na wɔn nso wɔn bɛyɛ dɛn? Ɔno nso kakra a wɔbɛtumi de aboa ɛno no. Oh, ɛno nti ɛnɛ yɛwɔ ha a kakra a yɛwɔ no ɛna yɛ sɛ yɛde brɛ mu. Na wankasa wɔn bɔ odin o, wankasa odin. Me ankasa no me de Dennis Awuni. Dennis Awuni. Dennis Awuni.
Oh, okay. Yeah. Good. Ẹni àwọn ní àdọ́fọ́ sẹ́ wọ́n hwẹ́ deɛ nti a yẹn nyinaa wà ha nínú sẹ́ yẹ a náà yẹ sẹ́ ẹ yẹ still a no Prince of Peace Samaritan Foundation yẹn dwumadie papa yẹ yẹ na àdọ́fọ́ ehu no ebi mu a ɛka wɔn akoma sɛ wɔn nante mmra yɛn ɔfis yɛ na wɔn nante ba nso wɔn bɛ hu dwumadie papa a yɛdi ɛno nti na yɛn nua yi ɛne n'abusua wɔn aba ha sɛ wɔn ba bɛ sɔpɔt yɛn deɛ bɛka ne sɛ nyankopɔn nhyira wɔn na gyina wɔn gyina ano deɛ ɔde to mu anim ne sɛ. Saa nnipa nnan yi, sika a wɔde aba sɛ yɛmfa nsɔpɔto saa nnipa nnan yi yɛ 7,200 cedis sɛ yɛnkyekyɛ na yɛmfa mmoa wɔn nyinaa wɔn ayaresa no. Prince of Peace Samaritan Foundation deɛ yɛn nso yɛbɛka de akyerɛ saa foundation yi ne abusuafoɔ a mowɔ platform yi so a mohwɛ yɛn sɛ sika biara a obi de bɛbrɛ yɛn sɛ yɛmfa nhwɛ obi yare anaa yɛmfa mmoa obi biara no yɛbɛyɛ sɛdeɛ wopɛ sɛ yɛnyɛ no pɛpɛɛpɛ na Onyankopɔn anuonyam ndɛɛde because Yɛnim sɛ sɛ yɛyɛ deɛ wose yɛn sɛ yɛnyɛ a, na sɛ yɛyɛ no pɛpɛɛpɛ a, Nyame nhyira no, ɛbɛba yɛn so. Nyame nhyira no nso, ɛba yɛn so a, ɛboro sika. Enti yɛbɛkɔ so nso ama mo promise sɛ, biribi biara a wowɔ biara, wobɛtumi de aba Prince of Peace Samaritan Foundation yɛfie ha, na deɛ wopɛ sɛ yɛmfa nyɛ no nso, yɛde bɛyɛ ama wo ama Onyankopɔn nhyira no bi aba wo so ma ebi nso aba yɛn so a yɛredi anim no, yɛn nso yɛn so. Nyame nhyira. Heavenly Gift of Joy Foundation, Nyankopɔn nhyira wɔn bebree. Sɛ wɔyɛ foundation na nso wɔn hu Prince of Peace Samaritan Foundation yɛn dwumadi a yɛdi na wɔn atu anamɔn aba ha sɛ wɔn ba bɛboa na yɛn nyinaa yɛatumi aka bom na yɛahwɛ onibie ne ayarefoɔ ne wɔn a biribi nti asetena mu ayɛ den ama wɔn. Nyankopɔn nhyira wɔn bebree. Prince of Peace Samaritan Foundation, what we always say ne sɛ we stretch our arms to the needy. Wo nso wobɛtumi aba na woabɛka yɛn ho na yɛn nyinaa yɛaka bom na yɛaboa onnibiefoɔ. Wopɛ sɛ wohu yɛn dwumadie no a, wobɛtumi afollow yɛn wɔ yɛn YouTube channel so a ɛyɛ Prince of Peace Samaritan Foundation anaasɛ yɛn Facebook channel a ɛyɛ Prince of Peace Samaritan Foundation na woalike yɛn. Afei nso yɛn dwumadie yɛdi nyinaa yɛwɔ website a wokɔ yɛn website hɔnom a ɛyɛ ppsfgh.org. Wokɔ hɔnom a wobɛhu yɛn dwumadie a yɛdi nyinaa. na wo nso wode deɛ wopɛ sɛ wode bɛboa no wode abɛboa na wo Nyankopɔn anuonyam no ada adi na Nyame ahyira yɛn nyinaa. Nyankopɔn nhyira wo bebree. So on this note no ɛmi sɛ sika no ɛyɛ akyɛ wɔ me nua no nsam ɔde abɛdu ha no deɛ ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ megye firi ne nsam nti on this note no Agya, ɛhɛn, sɛnea ɛbɛyɛ no obi nka sɛ bi a wobaeɛ no wode bɛyɛ wei kakam nti si a yɛse eh, coronavirus nti yɛnkyia. Yɛnkyia. Ɛhɛn, nti adɔfoɔ, wodeɛ um, mmoa mo ani tua sika no nie na wɔn de bɛboa Prince of Peace Samaritan Foundation ne yɛmfa mmoa saa nnipa nan a mebɔ odin nkɔla wɔn ti akɛseɛ akɛseɛ ne eh, yɛn nana no ne ba na ɔno nso n'ani ɔno nso yɛn yɛgu so a yɛrehwɛ yɛyɛ no operation a me ne wo ka sɛ ɛnnɛ koraa yɛayɛ n'ani no baako operation a aka other side ɛna afei nso yɛba no a ɔno nso ne mene mu adeɛ aho ne mene mu no ɔno nso yɛ yɛgu so a ɔno nso yɛtu ho anamo nti deɛ bɛka sɛ nyankopɔn nhyira mo bebree na biribi a moahwere biara no nso ɔho hyɛ mo anan mu me nua nyame nhyira wo bebree yɛda ase na prince of peace samaritan foundation deɛ yɛ asɛm baako ne sɛ oliver twist Ɔsi dabi a ɔpɛ bebree ɛɛ eh, nti deɛ ɛsrɛ nsɛ nyankopɔn nhyira mo adwuma a mo yɛ so na ɔmma sika mbu so ma mo na sɛ sika bu so ma mo a mo yi bi na mo de bɛyɛ adɔyɛ a ɛnyɛ mo ya saa na yɛsrɛ nyankopɔn sɛ ɔnyɛ mo na nyankopɔn nhyira mo bebree ɛda ase paa sɛ ebi awɔ biribi final words bi na wopɛ sɛ woka nso deɛ mpakyɛ kwan da wobɛtumi aka mm.
Kakra a mɛpɛ sɛ mɛka ne sɛ, Heavenly Gift of Joy Foundation a yɛn maame um, Veronica Casely Hayford ɛda ano no, ɛyɛ ɔno ara ne foundation. Ɔnni support wɔ biribiara. Ɔno ara n'ahoɔden, n'adwumaden ɛna ɔyɛ dɛn? Ɔde yɛ. Nti no, ɔhuu wei no, deɛ ɛda n'akoma so a na ɔno nso pɛ sɛ ɔyɛ no, ɛna ɔhuu sɛ, um, samaritanfoɔ ɛɛyɛ ɛna ɔsɛ na wei deɛ ɔno nso bɛbɛ bɛ sɔpɔte ɛwɔ n'akwan so ɛne nti na ɛnɛ ɛwɔ nti kakra mmɛka no deɛ nti a ɛma ɛyɛ baa ha nom ankasa ne sɛ ɛyɛ a ne yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ yɛhu wɔ tv no nyinaa no so no ɛyɛ ampa anaa ɛne nti na ɛma yɛ maame veronica kesley hayford Frɛeɛ ɛna ɔkaa sɛ yɛmbra office ha na yɛmbɛhwɛ sɛ dwumadie a wɔredi no ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ genuine anaa sɛ wɔn boa. Ɛno nti na ɛma yɛtutu anamɔ ɛbaeɛ. Na yɛbaeɛ nso ampa yɛhu sɛ yɛn maame no te ha, ne ba no a n'ani sɛbio n'ani ɔnhu adeɛ yie no, ɔno nso wɔ hanom a yɛayɛ n'ani surgery baako. Ne nyinaa yebehuiɛ no ama yɛahu sɛ dwumadi a wɔredi no nyinaa no, ɛnyɛ sɛ yɛnnaadaa na wɔredi nokorɛ. Yɛda wo ase.
ɛbɛda mo ase bebree wohwɛ deɛ nnua no ka no a ɛm sɛ seeing is believing nti wotumi sɛ ɔbaeɛ no ɔbɛhuiɛ no ɛno koraa boost ne energy ama wɔn ahu sɛ ɛɛ yɛ yɛ prince of peace samaritan foundation yɛyɛ adwuma pa nti yɛn nso yɛda mo ase bebree sɛ ɛɛ kan yɛ deɛ dabi anka yɛbɛpɛ ne sɛ mo bɛnante na nka mo aba yɛn office a wowɔ ofie a na wanante so mepɛ sɛ mihu sɛ prince of peace samaritan foundation na wɔn yɛ adwuma pa na waba woba na wobɛdu ha mi sɛ na wobɛhu a wabɛhu sɛ adwuma no a nyankopɔn asoma yɛn sɛ yɛnyɛ na ɛno a na yɛyɛ nti deɛ yɛbɛka ne sɛ nyankopɔn